Hi bantukin caanṭha caan duhnu a kan serpiaktu kan Pathian a si bik Amin Thiang Thawngṭha si ko seh. 2026 a zarhkhatnak ah thawngṭha chimnak caan nan ka pek ca hruaitu upa nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngaih tim ka ngaih Pathian i thluachuahnak can pe ko hna seh timi ti zong kha van chim ka duh. E tuni ka thawngṭha chim hi a hau kho men cu ca lungsau te ni ka ngaih piaknak lai upatnak hi zangfah kan nawl hna. zeitik kum a si atu bbc ka upa siavan bawi hu he kan bia kan rak i ruah kan i ruah kan rak i ruah ah ka timi cu a bawi laimi khrihfabu ah hin pathian dawtnak kong tam tuk kan chim cang cu caah cun ngakchin upadi lak te nih pathian hi dawtnak a si timi kan theih dih mi si cu caah cun pathian hi dawtnak a si ti thawngtha chim ti lo in pathian hi thinhung a hmangmi pathian a si timi hi tam deuh kan chim ah a tha tiah rak ka ti e ka min ka van hmuh ah khan pathian thinhunnak te ka lung chungah a rung pathian nih a chiah theo lai ti zumhnak ka ngai muci te cu a tawi tin silo le a sau nawn te ma zoh hna si ti ka duh e pathian thinhunnak hi pathian hi thinhunnak pa zeiza dah a ngei ti a chan hal hna ning law cheu kha zungtu tampi cu aglet kholo mi tampi an um kho men acu powerpoint zoh lo tein a klek kho lomi nan um kho men adu powerpoint pathian thinhunnak phun nga a ngei timi ka van tar na tein pathian thinhunnak phun nga hi zei le zeidah a sivin ka chim tua u tiah chan han ha ning law ak chim kho lomi tampi nan um lai cu ca cu atu thongtha ka chimmi hi marang hol ka hman si cun teaching cawmpiak bantuk zong in asalai convict Sual phawt bantuk zong a si lai i the call to change nun thlennak auhnak ca zong a si lai caah zangfahnak tiin thlacam bu tein rak ka ngaihpiak u tiah zangfah kan nawl hna. Caan tampi cu phungchimtu nih biatak tein thlacam bu tiin timhtuahnak kan ngeih. Natin a ngaitu nih thlacamnak pakhat met ngei lo in nan rak rat tikah nan rak rat ning tein nan kir ṭhan. phungchimtu polh ma se a ngaitu nangmah polh dah cucaah cun CEBC Khrihfabu ka u le ka nau ka nu ka ba kan nawl ko hna thlacam bu tein rak ka ngaihpiak u law atu ka chimmi hi nan nunpi nak lai Bawi Khrih min zangfah kan nawl hna tuchan Khrihfa hi mah le mah aa hlengmi tamtuk kan um cucaah Pathian thinhunnak a luat lomi kan tam tuk te lai

is going to come to you and it's going to drop right before it reaches you. So I implore you, please listen to me, listen to this sermon with prayer. Pathian hi thinhun nak peza da ngai, Pathian thinhun nak anga ngai, so far te next piak lo. Pakhat nak ah Pathian thinhun nak hi zira si ti eternal wrath tem rang ni chu ante. Mo chu zungzal thinhun nak ase. Pahnihnak ah eschatological rite an ti mi cu caan dok te revelation biathlam i a tial mi paw a tlung te hnga mi si. Pathumnak ah castellanic rite an ti mi cu zeidah si ti cun buan chukcho no ah chan lio rak tlung mi si se Sodom Gomorrah khua a tlung mi pathum a si. Palinak consequential rite an ti mi cu na tuh mi thil na zun ti mi si. Thil thalo na tuh a si cun cozah le dan an na tat lai ma kha na tuh mi na zun si Pathian thinhunnak pakhat ah aa tel mi si. Panga na ka ti bik mi te cu zeidah si ti sun the wrath of abandonment ti an ti i mu cu hlawt mi le kal tak mi thin hun nak a si. Panga ka tial na te a panga ning te ka zoh kho lai lo caan a sau tuk lai ca pathum te ban zoh nau si ti ka du pakhat nak ah ban zoh nau si ti ka du mi cu eternal wrath ti si zang fan out of can next piak eternal wrath ti mi a si Kuahnihnak Thessalon an pakhat rian ah pakua nih a timi cu an nih cu tiah a ti an nih a timi hi Pathian cu khamhtu tlen tu ka cohlan ko a ti na tein an nunning nih pakhat a langhter lo ruangah zeidah Paul nih a ti na ti si cun an nih cu zungzal rawhnak dantatnak kha an huah lai tiah a ti a van pe rihmi cu bawipa hmai khan dawi an si lai i a liannganmi a ṭhawnnak kha an hmu kho lai lo tiah a ti

Hail hi zeidah a si timi hopoh nih kan theih dihmi si. Secret next please. Hail cu misual mi kalnak a si. Misual Jesuh a thei lomi kalnak si i misual Jesuh a thei ko na tein Jesuh chuahkehnak a thei Bethlehem khua ah a chuak ti a thei. Pathian fapa si ti a thei. A nu le a pa Mary le Joseph an si ti a thei. U le nau pali a ngei ti a thei. Mah vialte a thei ko na tiin Jesuh khamhtu tlanhtu a cohlang lomi pawl kalnak a si. Heu cu misual Jesuh a thei ko. Biakinn zong nifatin te phan, zarh fatin te phan ko. Bible cang zong a rel men ko lai, thla zong a cam men ko lai, Pathian thangṭhatnak hla zong a sa men ko lai, a ngai men ko lai na tein Jesuh khamhtu tlanhtu a cohlang lomi kalnak a si. Hell cu misual Jesuh a ngei lomi kalnak a si. Cu caan bihar kan duhmi hna cu dawmi nupa u le nau hna, nang nih hi maw, are you safe?

So stop wondering around behaviourism. Tuahsernak menmen in mah le mah aa hleng mi zumtu tampi kan um. Biakinn ka phak eza ko khamnak ka co ko lai tiah a zum mi tampi kan um. Bible chan veikhat ve ni ka rel caah khamnak ka co ko lai atu thi ning law zungzal nunnak ka co ko lai tiah mah le mah aa hleng mi tampi kan um. Pathian nih a kawm mi cu tuah sernak a si lo. pova min thiang thang si ko seh cucaah cun dawmi nupa unang na bihal kan duh ṭhan hna nang na him taktak maw are you truly safe nangmah i nangmah i hlam i hleng hlah khamh na si le si lo cu nangmah nih na theih tukmi a si ngaihchia ngai a simi cu ka chan hin khrihfa upa nan si ah Zei upa kan si ah member susawh kan si ah ka hin ka hmai ka ten rau rak dir u bia kan hal lai hna salvation khamnak hi zeitin dah co si zeidah si ti cin hal hna ning law a klet kho lo mi tampi nan um lai nan kli kho lo mi nih a langhter mi zeidah si nan i fian lo timi a langhter zei ruangah na fian mi thil cu a fawi ti na chim khawh mi thil si

luka nga hlei ru ki that in va zo u law zeitu bi ran hmuh lai ti chun lazaru le marum pa to bi ran hmuh lai lazaru le marum pa an thi i lazaru cu van cungah a kai abraham pawng te a um abraham tang cungah pom a si ti mi nan hmuh lai na ti in marum pa a thi khi ka da kal ti chun hel ti mi a ta Natin maka chin hel khi zumtu tampi nih kan rel zedah kan ti cun ami hi marumpa atlaknak hi zungzal dantatnak eternal wrath a si tiah a zummi tampi kan um domi nupa unau hna Lazaru a kalnak kha vanram a sui lo dakaw paradise timi a si Marumpa a kalnak kha hell taktak i ṭhawn wrath zungzal thinhunnak a si rih lo dahkaw. Kan dihlak tin zumtu na si pek a si lo pek ah vei hnih kan thi te lai. Atu hin in in kiti lei ah a thi khomi ka si. Ka thi tikah kei cu khamtu kham Jesuh cu khamtu tlanh tu ka cohlan cak ka ka kal lai. Marumpa kalnak cu ka kal hrimhrim lai lo. Lazarus kalnak ka kal te lai. Natein eschatological rat timi caan a dongh tik te ah a thimi vialte kha thawhṭhan an si te lai i khoika dah kan kal te lai ti si cun a rangmi biaceihnak hmun ah kan kal te lai. Mah biaceihnak hmun i a ṭhu te dingmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih a si. Mah a ṭhut te ding cun velngeihnak a dong cang. Zaangfahnak a dong cang, ngaihthiamnak a dong cang. Mah cun na tuhmi na zun lai, eternal wrath timi na i le in lau biaceih a si te lai. Jesuh Khrih khamhtu tlentu a cohlangmi cu mah a rangmi biaceihnak cungah cun zeidah biaceih kan si te lai ti cun zei bantuk laksawng dah na co lai timi a si te lai. Dominu paurana Pathian rian kan tuanmi hi alak asalo tako khamtu Jesu khamtu tlantu na cohlan i Pathian rian na tuanmi hi vancung ah laksawng tampi chiah biak na sakako cu zan tuan chi lengmang ko tuan chi lengmang ko my brother my sister natein ka umrang lai umrang ka ka chim han te ha natein Jesu Christ khamtu tlantu a cohlang lomi pawl cu zei bantuk na dadat an si ti lai ti si cun zei ban Zeitluk in dah fahnak nih in lai timi biaceihnak a si te lai. Luka a ngan hleiruh nih a kan cawnpiakmi cu Lazaru kalnak hi vanram a si lo. Marumpa kalnak hell taktak a si rih lo. Caan a dongh te tikah Pathian thin hunnak a ra te lai. Jesus Khrih khamhtu tlentu a cohlang lomi an kal te lai. My brother, my sister, if you ever have time, I want each and every one of you guys to go and read Luke chapter 16.

Don't let the father of all lies deceive you into thinking that you are safe just because you attend church. Lihchim pa Satan nih biakinn phak menmen he a za ko ti tiin i hlenter hrimhrim hlah. Biakinn phak menmen he a za lo dah kaw. Panhina ka ma zoh hna u si ti ka duhmi cu

na wah hnu cun innka cu a khar buanchukcho cu ni sawmli chung a um i ti cu a thuh caah lawng cu a cawi khawh ti cu a thuh deuh lengmang i lawng cu ti chung cun a vuan ti cu a thuh chin lengmang i tlangsang bikbik kha a khuh dih hna tiah a ti Minung sualnak a lian tuk caah Pathian nih buanchukcho a hlunter timi cu kan dihlak te nih kan theihmi si. Stainless School in kan cawnmi si, phungchimtu tampi zong nih an chim, tampi ka pil a hau lo. Natein Genesis a ngan pasarih, relnak hleiruk ka rel futin ti ka khuh a har. Muci na si cu anak tein ka, ka highlightmi te ka si. Cun Bawipa nih Noah hnu cun inkai cu a khar ti timi te ka khuh a har. Zeiruangah Pathian nih Noah hnujit innka cu a khar a herh? Noah nih a khar kho lo maw? A fal nih an khar kho lo maw? A nupi nih a khar kho lo maw timi bia ka har peng. Mah a phi ka chuahmi cu zeidah a si ti si cun lawng cu minung nih sermi si. Minung nih sermi cu caan saupi a rau lo, a rawk ṭhan lengmang. Cu tikah lawng cu Noah nih a sermi si caah Pathian nih innka khar khup hlah sehlaw a chung a tang i ummi ti kha a lut kho i ruah a surmi zong kha mah lawng chung cun a lut kho i Noah le a nupi le a fa vialte kha le saram vialte kha an thi kho. Natein Bible caan nih Bawipa nih Noah hnu cu innka cu a khar tiah a langhtermi a langhtermi cu Pathian nih a khar cangmi cu ahohmanh nih a nawng kho lo. Pathian nih a on cangmi cu hohmanh nih an khar kho lo. Cu cun biahal kan duhmi hna nang a chung i khar chihmi man a um silole a leng ah dah na um. My brother, my sister, every time I read Genesis chapter 7, verse 16, that verse 16 always fascinates me. Why? Because it says, and the Lord shut him in. Why does God require? Why did God need to shut the Lord, uh, shut the door? Why?

Zeiruangah Pathian nih minung pariat lawng a khamh hna? Minung tampi an um ko. Zeiruangah Pathian nih minung pariat lawng a khamh hna timi hi bia naa hal bal maw? Pathian nih Noah le a fale pathum, an nupi le an Noah nupi lawng a khamh hnanak a ruang cu Pathian nih vawleipi a zoh i miding pariat lawng a hmuh caah a si. Cu chan biahang kan duhmi hna cu dawmi nupa u le nau hna kan CEBC Khrihfabu hi Pathian nih vun kan zoh seh law nang miding bu aman a um lai misual bu dan a um lai My brother my sister have you ever asked yourself why did God only save eight people just imagine out of, out of the whole world only eight people are deemed righteous in the eyes of God

A thaizing zingka ah Abraham cu bawipa hmai i a dirnak hmun khan khurang in a va kal. Sodom le Gomorrah le Neron cu a van cuan hna i zum mei nganpi chungin meikhu a chuah thluahmah bantukin vawlei cu meikhu cu meikhu cu a tho. Asinain Pathian nih Neron chung a ummi khua kha a hrawh hna tikah Abraham kha a philh lo i Lot zong kha a zamter tiah a ti. Pathian vel ngeihnak a nganzia ṭha te van ruat fau. Khua pahnih um, mah khua pahnih kha ka hrawh lai tiah Abraham a ti. Natein Abraham nih a nawl chin lengmang tikah, okay Abraham, na ka nawl na ka theih. Mah khua pahnih chungah minung a dingmi panga ka hmu a si ahcun ka khamh lai tiah a ti. an a dingmi panga ka hmu cu khap lai tiah a ti van ruat fa u flower mau dala se luciveu mah khua pathum te van ruat fa u a dingmi panga ka hmu ahcun pathian nih flower mau ka save lai dallas ka save lai luciveu ka save lai ti hoi ti hnga na ti mah chung ahcun a dingmi panga me an um ha lo ma ci tluk cun ka sodom le gomorrah an rak suar

That just go to show how wicked Sodom and Gomorrah were. Kan nih Khrihfabu ah tah Pathian nih minung panga a dingmi tal kan hmu hnga maw? Dawtmi nupa u le nau hna, nangmah na din ruangah na pawngkam ummi caan sau deuh Pathian nih a pek kho dah kaw? nangmah Pathian mit hmuh na din ruangah na pawngkam ummi Pathian nih second chance tam deuh a pek kho dah kaw velngeihnak caan tam deuh a pek kho dah kaw my brother and my sister this is why we as a Christian I keep on saying this this is why we as a Christian we are not supposed to live for ourselves

ro kan rak awk ti hna ma cu mah ka philh kho lomi te cu mah kan unu te nih a rak chimmi te si a ho dah si di ka theih ti lo ma ka ro kan awk ti hna i zu din chat lonak kong kan rak ra ceih kan rak ceih i kan unu a rak lut i a kan timi cu pa pakhat nih cun zu cu din phung si ko a kan ti pa pakhat nih cun zu cu rit phung si ko tiah a kan ti i kei hi nama bia kan ruah tikah si lo le phung atu sia ka phung a chim ase patar phung chim a se an chim mi ka lungtlin lo si cun mm, te hin ka um si lo le ka mite ka te hin ka ti si lo le ka lu te hin khiok ka hman mi ka upat lo si lo in ka ma te hin ka hman mi reng se ma ka ma te hin ka tua ka van chum ne arok ka zo arok ka ni zong ka tu tiang te ka thei ri ko van chum ne a mangbo lungtling lo ti a ka thei ko Eimah lio ahcun ka lungdi a chuakmi cu Rome a ngan pakhat relnak sawmthum le pahnih a si. Mah cu zeidah a si ti si cun, hi bantuk, can you next? Hi bantuk an nunning a simi cu thih awk aa tlakmi a si tiah Pathian nih nawlbia nih a timi kha an hngalh ko. Asinain hi bantuk thil cu anmah nih an tuah lengmang lawng si loin midang a tuah vemi zong kha an hnatlakpi hna tiah a ti. Mah Baibal cu tlangte bak kan lung chungah a ra. Zeiruangah Sodom and Gomorrah hi khua pahnih a si hna i khua pakhat si lo hna. Zeiruangah hrawh veve an si ti si cun khua pahnih an si ko natein an sualnak an i hrawm. Mah nih a langhtermi cu midang sualnak i hrawm, midang sualnak hnatlakpi ṭih a nunnak a langhter. Khrihfa nangmah le keimah cu Pathian nih a kan kawhmi cu midang sualnak va hrawm ding a kan ko lo. Midang sualnak va chimh hrin i va cawm tiah dek a kan kawh. Bawipa min thiang thang ka si ko seh.

vun leo si ti ka duh annih nih cun kan fim an ti sihmanhsehlaw mihrut an si thi a thiam lomi minung tu kha bia loin thi a thiammi minung le va le siram le a lawn in a lawnmi thil nung he aa lo in sermi milam tu kha an biak hna cuti cun minung cu cu bantuk mihrut cu an si caah ṭha te van ngai u mihrut an si caah pathian nih khan an lungthin nih tuah a duhmi thil fihnung kha aa tuahter ko hna tiah a ti i pakhat le pakhat cungah za ningzak thil an tuah tiah a ti pathian kan theih tiah an ti pathian kan theih an ti pathian ka biak ti an ti natin an duh ning po in an nung an duh ning po khua an sa Cucaah Paul nih a timi hna cu Pathian nih khan an lungthin i tuah a duhmi thil fihnung kha a tuahter ko hna tete. Cu zeidah a si? Pathian nih a hlawtnak Pathian a kaltak ko hna tinak a si. They say they know God, but they live however they want. They say whatever they want. They eat and drink whatever they want. They see themselves as God, and because of that, what did Paul say? Therefore, God gave them over in the lust of their heart to impurity, meaning He forsake them, meaning He abandoned them. A dang Pathian thinhunnak vialte lakah ka ṭih bikmi cu mi thinhunnak hi a si. Pathian i hlawtmi le Pathian i kaltakmi si ka ṭih tuk. Cucaah nifatin te thlacam khawh ka zuammi cu Bawipa zaangfahnak tein sualnak ka tluk caah na ka sikcakmi le na ka tlaihkhihmi hri te zaangfahnak tein thla hlah te thla ka cam peng. Zeiruangah Pathian i kaltakmi le Pathian i hlawtmi si lai ka ṭih tuk.

Keep on convicting me, keep on disciplining me whenever I am sinning against you, so that I may not sin against you any longer. Ngaihchia ngai a simi cu mu do min pa nu nau hna si midang khrihfabu cu um ko seh kanmah CEBC khrihfabu chung hin Pathian nih kaltak mi si a ṭih lomi tampi kan um kan duh ning pa um in kan nung kan duh ning pa um khua kan sat khua kan sak Vailam tahnak cungah Jesuh Khrih nih zeitindah a ti? Ka pa, ka pa, ziah na ka kal tak tiah a ti. Kaltakmi thinhunnak Pathian nih a Fapa cungah a tlunter. Zei ruangah? Vailam tahnak cung i Jesuh Khrih an van khenh bak ah khan a pa nih a fapa dawt nih a hmu ti lo. Misual nangmah le keimah a hmuh caah a fapa hmetdakaw a kaltak cu. Cucaah Gethsemane dum ah Jesuh Khrih nih ka pa a si khawh cun hi hrai ka lak piak ko tiah a timi kha thi a ṭih ruangah si lo dakaw pa nih hlawtmi si lai le kaltakmi si lai a ṭih tuk caah ka pa a si kho cun hi hra i ka ṭhial piak kho tiah a ti zei ruangah nang nih na ṭih lo Pathian nih kaltakmi si ṭih a nung tuk in na thei lo maw zei ruangah na duhning paoh na nun ko zei ruangah na duhning paoh khua na sak ko i khen caan a cu cang dakaw kan caan hi caan ṭha a si ti lo caan chia dakaw a si

Our time is not good anymore. Pharaoh tuanbia zong khan an theih mi dih mi a si. Moses i Aaron hmang in a thinlung innka aa kik. Na nunning i thleng a ti. Israel ka Israel cu kal chuahter hna ti a ti. Na ka hmuhning i thleng ti a ti. Nangmah nangmah i nam hmuhning i thleng ti a ti. Natiin Pharaoh nih Moses nih Aaron chimmi bia zeihmanh a ngaih lo a thinlung innka aa khar caah Pathian nih zeidah ti a za cang kan kal tak cang ti a ti i a thinlung innka a khar. Pathian nih Quran thil pahra a tlunter. Panga pakhatnak in panganak tiang hi Pathian nih caan ṭha kan pek tiah a ti. Natein pakhatnak, pahnihnak, pathumnak, palinak, panganak Pharaoh nih zeihmanh a ngeih lo caah paruknak in pahranak tiang Pathian nih a za cang kan kal tak cang tiah ti a thinlung innka a khar khup Pathian a kal tak Pathian kal tak mi si ṭih a nunnak he Pharaoh tuanbia zong nih a kan cawnpiak dah kaw My brother, my sister, re-examine the life of king of Egypt, Pharaoh. Through Moses and Aaron, God knocked on his heart. Change your way. Change how you see me. Change how you see the world.

And because Pharaoh did not listen, what happened? 6 to 10, I, he closed his heart, meaning he abandoned him and he forsaken him. When God forsake you, you cannot return to the Lord. Are you not fearful of that? Nang Pathian nih kaltak mi si na ti lo maw? Israel siangpahrang amas bik pa kata King Saul kata Pathian nih kaltak mi atel ve lo maw? What about the first king of Israel, King Saul? Did God not abandon him also? Let's re-examine his life. Amah King Saul tuanbia te hi tawi tiam le zong hna hna ho se. We can expect our secret please. 1 Samuel chapter 15 verse 3 nih a kan ti mi cu atu cu va kal law Amalek kha va tu a ngei mi vialte kha va hrawk dih zuah hna la sihmanhsehlaw pa thlu lo nu thlu lo ngakchia thlu lo bawhte thlu lo tu thlu lo kalauk thlu lo la thlu lo va that hna a ti ti a ti

King Saul obey the Lord. Maka chin hin bihal kan duh mi hna cu King Saul nih hin Pathian a thei maw? A thei. Biakinn a phan lai tin nan ruat maw? A phan hrimhrim. Pathian sin raithawinak a tuah tin nan ruat maw? A tuah hrimhrim. Natein zeidah a tuah lo ti si cun Pathian nawl a zul lo. A pathum tein a tuah peng ko na tein Pathian nih mah vialte lak i a duh bikmi cu nawl ngeihnak a si. Nawl a ngeih lo caah Pathian nih zeidah a tuah? Zeidah a tuah? My brother, my sister, I want to ask each and every one of you guys about King Saul. Do you guys think King Saul knew the Lord? You guys gonna say yes. Do you guys think King Saul read the scripture? You guys gonna say yes. Do you guys think King Saul attend church or make sacrifice to the Lord? All that answer is a yes. But notice one thing that he didn't do, he didn't obey the Lord. God is not seeking sacrifice, he's seeking obedience. Verse 9 ah tha tein van zoh usi, tha tein van zoh usi ti ka duh mi cu verse 9 te asi. Make next page usi ger. Sihmanhsehlaw Saul nih Saul le mi hna nih khan Agag an siangpahrang le atu lak i a ṭha bik hna le cawtum lak i a ṭha bik hna le cehmi saṭil thauthau hna lak i a ṭha bik hna le tul hna le a ṭhami vialte nakah an zuah hna i hrawh cikcek an duh hna lo tiah te here ka chan hin King Saul nih Pathian nawl a zulh lonak a lang

King Saul nih a ruahnak ahcun raithawinak ca ka pek dingmi a si ko caah Pathian nih ka tuahmi thil a cohlan ko lai tiah a ruah. Natein Dominu pa u le nau hna, Pathian nih miding ah a cohlanmi le Pathian nih a ṭha a dik ti a cohlanmi kanmah mithmuh in kan cohlanmi a si lo, Pathian nih a khiah ciami a um. Amah nawl zulh hi Pathian a kan kawhmi si. Cu nawl cu zeidah a si? Fapa Jesuh Khrih khamhtu, tlanhtu cohlan hi a si. Pathian nih, a misol nih Pathian nawl a zulh lo caah zeidah a tuah? A thlarau a lakpiak ti kan hmuh. A thlarau a lakpiak i zeidah a ra? Khuachia a ra i Saul cu fahnak tampi i inter, a tlunter timi kan hmuh.

Being let go, being forsaken by God is one of the most scariest thing that you and I can go through. Atu ti lo chin pawl nih an ti mi cu a si ti si cun Pathian nih kan umnak West US lei hi a kal tak thluahmah cang e ti an ti. East lei Asia lei a kal thluahmah cang ti an ti. Many theologians are speculating that God is abandoning the West and is moving towards the East. We live in that we live in that culture. Ka chan tihin ta chunak um example te pek kan duh hna mah to nih a langtermi hi nangmah le keimah le kan innchungkhar kan khrihfabu kan rampi a sa hnga hi kut hi pathian a sa hnga pathian nih a kan timi cu ka fa ka fapa jesuh khi kan pek mi cu na khamhtu na tlentu cohlang ti a kan ti ni fatin ti a kan ko awnak de kan ngeih lo ca zeidah ti kut pakhat a thlah A kan ti dimi cu ka fa kutkhat ka thlah cang da kaw ka sinah ra te a ti kan ngeih lo caah pahnih a thlah cang pahnih a thlah a kan auh ṭhan ka fa pahnih ka thlah cang le caan a nai te cang da kaw ka sinah ra te a ti pathum a thlah a ngeih kan ngeih lo caah pathum a thlah kan ngeih le he lo caah pali a thlah a doknak pakhat lawng a tang a kan ko auh than fahnak phun zikip kan cung a tlunter a tlunter mi hi kan sin ah ra hna se ti tu ruang se ka a chim mi kan ngei lo cha zeira te okay ma ti si a cun na thinlung duhnak kan kalter ti a ti cha kan hlawt kan kal tak ti cha zeira se a thla e kal tak mi kan se do mi nu pa u le nau na pathian ni an tlai khi liau te a jesu christ na kham tum tlet tu chau hlang chung tua Zaangfahnak tein mah uh, example te he van lak ka duh. Uh, Johnny Mang le dolung kha van ra to please. Mah ta chunak te he van lak ka duh. Is Anthony here? No? Okay. Mah bena bia te he Jesuh Christ ne mah thaya kan cawn piak. Kai van tir. Okay. Sehme an tuah hau lo kama nih ka chimh hna. Mah thai chungah Jesuh nih bana bia a kan pekmi a si ti si cun dum kong a kan chimh. Mang nih a langhtermi cu dum ngeitu pa a langhter. Johnny nih a langhtermi cu theipi kung dum chung i thawimi theipi kung a langhter. Dolung nih a langhtermi hi hodah si ti si cun dum cawngtu pa a langhter. Dum ngeitu pa cu a dum chung cun aa chok i theipi kum cu a zoh. A zoh i thei pakhat tal a tlai hna maw tiah a zoh. Cu tikah a tlaimi pakhat nih a hmuh lo caah dum cawngtu pa cu ra tuah tiah a ti. Dum cawngtu pa cu a kal i Dum ngeitu pa nih a timi cu zeiruangah mah thingkung hi thei pakhat a tlai lo hau cang law a hram in dawh cang zeiruangah hi nawn hi a lak tein a ei peng ko lai tiah a ti mah ka chan hin dum dum congtu pa nih a timi cu dum ngeitu pa Zaangfah kan nawl. Caan van pe rih ko. A pawngkam i ummi nawn hi ka lak lai i a thar ka chiah lai. Hi kum ah thei a tlai te men ko lai. A tlai lo si ne na hau te lai i na phawi te lai ti a ti. Dominu pa u le nau hna mah pathum nih a langhtermi hi dum ngeitu pa hi kan biakmi kan Pathian ha kaw a si. Theipi kung a langhtermi hi nangmah le keimah kan si. Nangmah le keimah rian cu Jesuh Khrih Khamhtu tlentu cohlan i theipi tlai dingin kawhmi kan si. Dum cawngtu pa nih langhtermi cu kan biakmi kan Pathian kan Fapa Jesuh Khrih si. Pathian nih kamah tahchuhnak ka van lak lai Moses mangbawi lian nunnak a zoh i thei pakhat nih a tlaimi a hmuh lo caah zeidah a ti ka fapa hi theipi cu la cang zei ruangah hi vawlei hin alak in anun ko lai tiah ti mah chan lio ahcun fapa jesuh khi cu vel ngeihnak in a khah ca zeidah ti ka pa zangfahnak ti moses bang rual hin cu that rih hlah la rih hlah a pawngkam an non ka theih lai bible study tam do ka tuahter lai ha tam do ka sakter lai Phungchimtu damdo a lei ka thlah lai. Hai kum ma 2027 a thei thai te ko lai. 2026 a thei thai te ko lai ti a ti. Cu caah cun a pa nih theipi kung Moses Mang Bua Lian cu kum khat caan a pek rih. Dominu pa u le nau hna 2025 ah nang zei bantuk in dah khua na sak, zei bantuk in dah na nun. Pathian nih an zo i thei pakhat in a tlai lo an hmuh caah amah fa he cu la cang ko si tiah a ti. Na ti fapa Jesuh Khrih nih na caah tu ko an nawl piak lengmang cu. 2026 in na donghnak a sa kho men dah kaw. Haumi na si hlan ra haumi cu hell mei chungah zungzal thinhunnak ah pei an si te lai. haumi na si lai na theipi kung na si caah thei tampi tlai khawh i zuam nang thei na tlai maw are you bearing fruit mah dok mah bana bia te hi ka von tok ter than lai mang ni alang ter mi hi thiang thlarau a si Jesu Christ khamtu tlantu a cohlang mi vialte cu Pathian nih thiang thlarau a kan pek mah thiang thlarau nih a tuahmi cu John nih a langhter mi nangmah le keimah ka si ṭhiamṭhiam Can you hold this back? Face that way. Okay. Donu nih langhtermi hi sualnak a si. Zeitluk in khamtu na si cang ko zongah Thiang Thlarau na ngeih co ko zongah taksan a nungmi na si caah sualnak a tlu khomi kan si dih. sualnak Johnny he sualnak lei kal forh hin sualnak lei a kal a kal tik ah thiang thlarau nih zeidah tuah ti si cun Johnny nang cu ka hin a kal dingmi na si ti lo da kaw that is not your identity a ti nang na sinak cu sualnak na si ti lo nang cu ka fapa na si cang da kaw ka lei a kal ding na si ti lo ti a ti a dingmi khamhnak taktak a comi nih cun thiang thlarau aw a ngei i okay tiah a ti lei a Mary Pathian lei a kal ṭhan natin ṭih a nungmi Pathian kaltakmi ṭihnunnak cu Johnny hi sualnak lei a kal peng Thiang Thlarau nih tuah hlah karei cu kal ti hlah nangmah man si ti lo da ko that's not your identity ti a ti natin Johnny cu a kal chin lengmang caah Thiang Thlarau le sualnak Pathian cu a thiang tukmi sisah sualnak sin um kho lo cucaah a kal chin lengmang ca zeidah ti okay ma ti si cun na thinlung duhnak ka theih na thinlung hi kamah ah a um lo sualnak um ca na duhmi va tuah tiah ti i Johnny cu sualnak ah thlahmi a si sualnak ah kaltakmi a si mah sualnak kaltakmi si ṭih a nunnak te dawhmi nupa unau i fiang u ti kan duh hna Sualngakmi kaltak si lai hi nang na ṭih lo maw? Pathian nih kaltakmi si lai hi na ṭih lo maw? Zaangfahnak ti ku bek pek hna sih, you asin ko ka ti. Ka chimmi vialte ka van fun a si ahcun Pathian hi dawtnak Pathian a si timi cu kan theih zungzalmi a si. Natein Pathian nih thinhunnak a khatmi Pathian a si ti hi zaangfahnak tein philh hlah u sih. Tuni ka min zomi next secret please.

caanṭha na ngeih lio ah Greek na khamh tu tlettu cohlang cang tuah. One can next piak secret please. Kutka kharkhuk na si hlan ah Greek cu na khamhtu le na tlettu le na bawi ah cohlang cang tuah. Sodom le Gomorrah bantuk in hrawhmi na si hlan ah Greek cu na khamhtu le tlettu cohlang cang. Pathian nih hlawtmi le kaltakmi na si hlanah Khrih cu na khamhtu le na bawi a cohlang cang. Na duhning paoh in nung ti hlah. Na duhning paoh in khuasa ti hlah. 2026 a CEBC Khrihfabu kin i thlen kum siseh, CEBC Khrihfabu a hme bik in a ngan bik tiang Pathian nawl kan zulhnak kum siseh, theipi tampi kan tlainak kum si hram ko seh. Kan dihlak te mi chinta hna u sih. Bawipa na min kan i thangṭhat upat ding anak vialte nangmah kan pek. Fa chim na ka dimi thawngṭha ka pa kan hu le ka pa khu le ka nau ka chim cang. Lord mi nunnak a thleng kho tu ka si lo ti ka thai ka pa. Sihmanhsehlaw ka pa I have preached the best of my ability. Ka si kho tawk ka pa na thawngṭha ka aupi cang. I can't do any more than this, Lord. Cuca mi nun ah thleng kho tu Pathian nangmah kan sawm. A ngaitu ka nu na ka pa ka u le tenau an thinlung ka nangmah ni rin ting mo. Nangmah ni kal dang mi an si hlan nangmah sin ah pat mi rin si der ko na. Khar khum mi an si hlan nangmah rin pat der ko na. Show mi an si hlan nangmah sin a ra du mi nun ba rin si der ko na. 25 chung a sual lah kan tuahmi vialte kan ngaithiam ka pa 2026 te hi zangfah kan ngo ko CBC Khrihfabu le live i rak kan zohmi kan nu le kan nau duning bo kan nun kum si city lo in nangmah duning a nungmi thei a tlaimi zumtu kan si khawh nak ding ca na thiang thlarau fim kan chim min ka bar kan chom te ko te zangfah kan i nawl ka chim ka relmi bia vialte a chim reltu Moses mangbawi lian sunparnak si loin cungnung bik siangpahrang nangmah sunparnak ca si ko seh tiah thihnak nih tei lomi na fapa Jesuh Khrih minin na sinah lunglawmhnak tampi kha ka cam ka biami kan Pathian thank you